Kull nhar ta' Ġimgħa aħna niddedikawha lill-ilsien Malti u dan nagħmluh dejjem bil-għajnuna ta' l-Akkademja tal-Malti. Il-mistiedna tagħna llejla hija Leanne Ellul. Leanne Ellul hija żagħżugħa, l-aktar li hija magħrufa forsi hija għall-kitba tal-poeżija u l-proża. Se nitkellmu magħha dwar il-ħidma tagħha ukoll fl-għaqda tal-Malti Università u nitkellmu magħha wkoll dwar il- il-kitbiet tagħha. Għalhekk eh, aħna insellmula nixtiequla wkoll il-komplement tal-lejla tajba. Grazzi ħafna tal-istedina eh, kemm lilek Susan kif ukoll lill-Akkademja tal-Malti. Grazzi ħafna.

il-qasam tal-lingwistika Maltija fil-livell ta' masters u xek. Hemm xi qasam eh, partikolari li qed eh, tirriċerka? Sewa, eh, riċerka tiegħi tiffoka fuq in-nomi verbali fil-Malti. Ehm, eh, qasam interessanti ħafna. Ehm, u issa nittama wkoll li ftit ta' xhur oħra nagħlaq din ir-riċerka. Ekku. Tajjeb, interessanti, għaliex eh, fil-fatt anke minn daw il-programmi qiegħda nara kemm hemm jew kemm tista' ssir riċerka fil-lingwistika Maltija. Ekku. Kemm il-sintana huwa huwa rik, huwa mżejjen eh, anke b'letteratura li tmur lura ħafna u ħafna snin. Ekku, jekk eh, anki nista' norbot dil-ħaġa ma' inizjattiva li għandha l-għaqda fil-fatt, inizjattiva tal-għaqda partikolari jisimha Sintesi. Ehm, u l-an tagħha huwa li tħeġġeġ ir-riċerka. Ġifieri, pereżempju, waħda mill-ħidmiet ta' dan il-bord li jieħu ħsieb din it-taqsima tal-għaqda ehm, jieħu ħsieb li jippubblika riċerka online. Ehm, biex hekk tkun aċċessibbli pereżempju għal pubbliku ġenerali. U allura bekk ehm, tiġbed in-nies ukoll lejn ir-riċerka jkunu jafu x'qed isir. Ehm, u da minna ħatana ovvjament umma temm id-Dipartiment tal-Malti li riċerka ssir taħt il-kappa tiegħu ovvjament. Ekku li jen Illum stidinniek hawnhekk ukoll bħala li inti responsabbli mill-relazzjonijiet pubbliċi ta' l-Għaqda tal-Malti ta' l-Università. Kif diġà għedt fl-introduzzjoni tiegħi, din l-għaqda twaqqfet minn Rużar Briffa u Ġużè Bonnici fl-1931 meta huma kienu għadhom studenti universitarji. Kienu għadhom żgħażagħ u għalhekk waqfu din l-għaqda studenteska. L-għan tagħha dejjem kien il-promozzjoni tal-Malti u xek. Ekku, ehm, eżatt, fil-fat ħaġa li niftaħru bija kważi kważi, hija l-fat li Briffa u Bonnici kienu studenti tal-medicina. Ehm, u għalek Din tagħmel il-Malti ta' kulħadd biex ngħidu hekk. Fil-fatt magħna m'hemmx biss studenti tal-Malti, imma studenti li jinteresshom ilsienna fl-oqsma kollha tiegħu u li allura jagħrfu l-importanza li jħaddmu l-ilsien Malti anki fl-oqsma rispettivi tagħhom. u di xi ħaġa importanti ħafna fil-fatt li l-Malti jiġi mħaddem f'oqsma differenti. Sewa mhux minn dawk li jgħallmu l-Malti biss, jew minn dawk li jikdbu
bil-Malti biss, imma nistgħu ngħidu kull professjoni tista' tippromwovi, tista' tħeġġeġ ħanajdu hekk, tħeġġeġ bliema mod li l-kol kemm aħna kemm jista' jkun nitkellmu u nużaw anki terminoloġija li hija Maltija. Hekk hu, hekk hu.
Fil-fatt, minbarra l-kumitat tal-għaqda, ġifieri, għandna għadd ta' volontiera li jaħdmu mill-qrib magħna u fil-fatt uħud minnhom ġejjin minn oqsma differenti. Ġifieri hemm min qiegħed fil-mediċina, hemm min jistudja l-istudji domestiċi, ġifieri u din tkompli tħeġġeġ hekk eh, ħidma unitarja. Ekku fil-fatt hija għaqda volontarja u xek li eh, taħdem għaż-żgħażagħ u eh, maż-żgħażagħ. Qegħdin nitkellmu dwar din l-għaqda tal-Malti tal-Università. Inti inkarigata mill-relazzjonijiet pubbliċi. Imma hemm iktar membri fil-kumitat. Ekku, eżatt.
Qegħdin tim sħiħ biex insemmihom mhux ver hemm Kita Zoppardi li hu l-President, Alvin Vassallo l-Viċi President, Karlstin Grima segretarju u Dorian l-Assistenta Segretarja, Clifford it-Teżorir żommilna rridni da. Daniel Bezzina li huwa l-Assistent Uffiċjal ta' Relazzjonijiet Pubbliċi u Dr. Bernard Mikallef li huwa l-Kap tad-Dipartiment tal-Malti. Ekku, u flimkien naħdmu, aħna qisu kif taqbad tgħid, il-wiċċ tal-għaqda fis-sens illi n-nies jaraw lilna imma kif qed ngħidu l-volontiera huma importanti ħafna u fuq kollox il-membri. Ġifieri l-għaqda mingħajr il-membri mhi xejn. Sewwa, ħa nitkellmu dwar din l-għaqda. Illa għaliex forsi anke uħud mis-semija tagħna jgħidu ma daqs kemm hawa qdiet tal-Malti, waħda minnhom hija l-Akkademja tal-Malti. Hija differenti din laqda minn laqdiet l-oħrajn, laqda letterarja pereżempju. Imma X'jagħmilha speċjali din l-għaqda? Ekku, qed tgħid sewwa ħafna. Hemm eħe, diversi għaqdiet tal-Malti, però naħseb illi kull għaqda fil-fatt għandha n-niċċa tagħha biex ngħidu hekk. U di ħaġa sabiħa għaliex eh, flok għaqda tirfes fuq l-oħra huwa mhm. anzi lok fej għaqda taħdem ma' oħra. L-irwol tagħna primarjament peress li aħna għaqda tal-Malti Università kif jgħid l-isem stess huwa li naħdmu mal-istudenti universitarji. U allura anki ġalla darba jidħlu l-università u anki meta jkun qed isegwu xi studji qabel fil-fatt jistgħu jissieħbu magħna u jkunu parti minn din l-għaqda u għalhekk qed niġbdu primarjament l-istudenti. Kif qed tgħid tajjeb inti, hemm għaqdiet oħrajn fosthom l-Akkademja, pereżempju, li nfittxu li naħdmu mill-qrib magħhom għaliex dan is-sens kollaborattiv. M'hemmx kompetizzjoni jiġifieri bejn id-dawl għaqdiet.
Min-naħa tagħna żgur li leġ, fil-fatt infittxu li naħdmu ħafna ma' nies oħrajn u bħalissa naħseb dil bħalissa ilha tinħass xi ftit imma jekk nista' ngħidlek bħalissa hemm enerġija sabiħa ħafna fejn eħe diversi għaddit qed jaħdmu f'oqsma differenti u kulħadd kif qed ngħidu bil-biċċa tiegħu jagħti s-sem tiegħu. Interessanti. Ekku. Mm.
Nifhem li eh, dil-laqda l-iktar li tħaddan fija huma iż-żaza forsi taħdem iktar fost iż-żaza jew maż-żaza. Imma hija għaqda għalkemm qed ngħidu laqda eh, tal-università. Għaqda tal-Malti tal-Università. Taħdem ma' żgħażagħ biss jew inkella ma' studenti universitarji biss? Sewwa, interessanti, eħe, fil-waqt li qed ngħid eżatt li l-għaqda ehm, taħdem primarjament ma' żgħażagħ, ehm, dak huwa minn hemmhekk bdiet biex ngħidu hekk u hemmhekk taħdem u l-preżenza tagħha primarjament, ehm, eħe, naħdmu ma' nies differenti wkoll, ġifieri pereżempju, ftit ta' snin ilu kellna proġett Eh, minħarfu l-ħrejjef fejn ħdimna ma' tfal u żgħażagħ, eh, żgħażagħ iżgħar f'da sens. Imma qegħdin hemm ukoll għall-pubbliku ġenerali, ġifieri ftit ilu semmejt sintesi, l-attivitajiet tagħna dejjem ikunu miftuħin għal pubbliku ġenerali ehm, u allura nfittxu li ehm, nattiraw udjenzi differenti illi għandhom għal qalbhom il-Malti.

Programm inwar tal-lum il-ġimgħa li aħna nagħmlu flimkien ma' l-Akkademja tal-Malti għandna mistiedna lil Lijan Ellul. Lijan, qegħdin nitkellmu dwar l-għaqda tal-Malti tal-Università. Semmejna diġà illi taħdmu ma' għaqdiet oħrajn tal-Malti, eżattament imma x'inhu l-għan ta' dan ta' dawn l-għaqdiet kollha? Minn se ngħid tagħkom biss imma ta' dawn l-għaqdiet kollha. Eh, eh, ovvjament nista' nitkellem eh, l-iktar fisem tagħna bla dubju. Għall-istess għan Naħseb u xi. Eh, fil-sens li eżatt il-mira hija l-sin Malti u fil-tħaddim kollu tiegħu biex ngħidu hekk. Imma eħen, kull għaqda jisu narajina tolqot jew ġeneru ta' kidba jew saf partikolari tas soċjetà biex ngħidu hekk. Imma u kif edna ma dan huwa sabiħ imbagħad għaliex Hekk, speċi, l-għaqdiet jistgħu jaħdmu flimkien u mhux waħda tirfes fuq l-oħra. Jien naf wieħed mill-għanijiet tagħna, pereżempju, huwa li tqanqal l-interess fil-lingwa u fil-letteratura u fost l-istudenti imma mbagħad ukoll fost il-pubbliku, l-awtoritajiet u istituzzjonijiet edukattivi. Jiġifieri, eħe, dan it-tqanqil ta' interess li mbagħad dak li jkun jagħraf u jħaddem il-Malti bl-aħjar mod possibbli wkoll, hux hekk? Importanti.
Ħan nitkellmu dwar xi proġett sewa illi eh, wetqet din din l-għaqda. Ekku, ehm, eħe, nista' nsemmi per eżempju wieħed mill-proġetti għal qalbna ħafna ehm, huwa metamorfozi li propju kien eh, ifakkar lil Rużar Briffa, eh, metamorfozi fil-fatt hija isem ta', ta poezija, ekku, ta' Briffa. Ehm, dak kien proġett interdisciplinarju, jiġifieri l-istess ukoll għax qed ngħidu l-Malti, Ma nfittxux li nifqu mal-Malti jew mal-letteratura biex ngħidu hekk, imma wkoll illi niftħu għal arti differenti. U dal-proġett interdixxiplinarju fil-fatt kien proġett li fih kittieba żgħażagħ, importanti ħafna li fil-fatt infittxu li nippromovu l-kitba taż-żgħażagħ, ħadmu ma' artisti differenti biex interpretaw xogħlijiet ta' briffa u għalhekk kien ukoll mm. proġett interġenerazzjonali biex ngħidu hekk. Kif intlaqa' Rużar Briffa ma' dawn iż-żgħażagħ?
Naħseb mod pożittiv ħafna fil-fatt eh, huma kellhom sessjonijiet eh, kemm ta' tarif dwaru u anki dwar il-kitba u l-art in ġenerali U fil-fatt għarfu jaqbdu spunti, ġifieri kultant kienet kelma minn poeżija pereżempju, u fetħu fuqha, ħaddmu l-kitbiet tagħhom imma mhux waħedhom. Xi ħaġa li tagħfas fuqha l-għaqda, ġifieri anki fi proġetti oħra bħal Taħżiż pereżempju, li huwa proġett tal-kitba li tieħu li ħireġ mill-Aġenzija Żgħażagħ u tieħu ħsiebu l-għaqda flimkien mal-Fondazzjoni Għawl, U li kittib biex jikteb memx għalfej joqgħod waħdu mm. magħluq f'kamra. Mm, eh, din l-idea romantika biex ngħidu hekk imma li li jinfetaħ u jieħu feedback u u eh, jaħdem maħat ieħor eh, u allura kien kien proġett interessanti ħafna. Taħżiż kif qed ngħid ukoll pereżempju hemm issa qiegħed fit-tielet sena konsekuttiva tiegħu infittxu eħe fih illi ehm, iż-żgħażagħ jiżviluppaw it-talenti tagħhom fil-kitba ehm, għax di xi ħaġa importanti ħafna. Ehm, xi ħaġa oħra wkoll proġett li laqas nista' nsejħlu proġett għax dan beda ma' Briffa u Bonnici ma' twaqif mhm. tal-għaqda ja propju rivista tal-għaqda leħen il-Malti. Proġett tagħhom da.
Ekku, li fiċċejna li nkompluh. Eħe, leħen il-Malti fil-fatt eh, joħroġ kull sena biex ngħidu hekk hija rivista tal-għaqda u li hemm interessanti fiha li hemm kitbiet li kollha kemm kitbiet ta' poeżiji u kemm novelli u anke studji kemm lingwistiċi kif ukoll letterarji. U xi ħaġa naħseb isbaħ minn hekk ukoll hija l-fatt li l-istess ikollna kemm eh, żgħażagħ eh, ġodda li għadhom xi drabi nkunu għasadna smajna bihom Hu wkoll sab professuri l-università u allura hemm din l-għaqda biex ngħidu hekk għaddejja bejniethom. Se nagħmillek mistoqsija, naħseb eh, l-iktar mistoqsija xotta li qatt għamilt imma issa intom tal-Malti jew bil-Malti. Sewa, mistoqsija interessanti ħafna. Em, Eħe, fil-waqt li nfittxu li em, nużaw il- il- il-Malti fl-oqsma kollha possibbli, em, din hi fil-fatt illi nużaw il-Malti mhux fejn jidħol il-Malti biss, per eżempju attività tal-għaqda li kienet ehm, għaddejja għal diversi xhur kienet fil-Malti u l-idea kienet li nuru films li huma bil-Malti. Ehm, Barra minn hekk, pereżempju, xi ħaġa oħra li tikkordina l-għaqda flimkien ħirġa mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta hija proprju Jum il-Lingwi Ewropej. U l-għaqda tieħu ħsieb torganizza l-attivitajiet. Allura ma nifqux mal-Malti biss biex ngħidlok, ovvjament il-Malti qiegħed fuq quddiem imma nfittxu wkoll li nużaw lingwi oħra li hija din l-imħabba l-lingwi li finalment tagħmel lil bniedem mm-hmm. iktar sħiħ. Anki se nsemmi xi ħaġa żgħira, anki l-istqarrijiet tal-għaqda pereżempju ħafna drabi u di bis-saħħa tal-volontira neħdu ħsieb illi jkunu bilingwi pereżempju. U bekk inħedġu kol din l-imħabba l-lingwi differenti u kol. Din interessanti, illa li forsi ikunaw min jihud l-ideja li Għaqda għax qiegħda taħdem hekk daqshekk b'imħabba kbira għall-Malti. Ekku. Imma ifisser illi ma nagħtux każ forsi e, ilsna oħra. Qegħdin ngħixu f'dinja illi iktar ma jmur, iktar qiegħda tiċkien. Tiċkien fis-sens illi mm, iktar qed inkunu qrib ta' xulxin, naslu malajr għand xulxin. Allura e, forsi naraw ukoll l-importanza illi nħobbu l-Malti. Ekku. Imma rridu nkunu nafu l-isna oħra. Ekku, eżatt.
Ehm, Il-Malti fuq qoddim biex ngħidu hekk imma wkoll ehm, inħadmu nkunu konxji ta' lingwi oħra fil-fatt ekku.
għal-ġejjini, qed taħsbuha. Sewwa.
Eħe, fil-fatt issa fit-18 ta' Lulju se jkollna l-laqa ġenerali annwali biex ngħidu hekk u tintemm il-ħidma ta' dan il-kumitat li ila sentejn. Però dik tkun miftuħa għal-membri tagħna primarjament li fil-fatt eh, dawk li qed jisimgħuna inħeġġuhom jiġu għal din il-laqa wkoll. Ehm, ovvjament, wara hemmhekk inħallu fidejn il-kumitat li jmiss ehm, biex ikompli bil-ħidma tiegħu ehm, u mbagħad naraw, eh, ovvjament naraw li jkun hemm kontinwità bej anki kumitat u ieħor u li l-ħidma tkompli għaddejja. Min jixtieq jissieħeb magħkom x'jista' jagħmel? Sewwa, ehm, eħe, fil-fatt jistgħu anki jibatulna ehm, ittre ehm, fuq għaqda tal-Malti at gmail.com jew inkella jidħlu fis-sit tagħna wkoll proġett li ħdimna fuq u fil-fatt f'dal aħħar sena nistgħu ngħidu hekk li hu www.taqdatalmalti.com ORG u jidħlu hemmhekk ukoll u jsibu fil-fatt minjiera ta' riżorsi anki materjal edukattiv, recordings, affarijiet interessanti li jolqtu lil ġenerazzjoni differenti biex ngħidu hekk. Lijan, nirringrazzjak li tajtna dan it-tarif interessanti dwar l-għaqda eh, tal-Malti fl-Università. Nixtieqilkom u nawguralkom ħafna għal ġejjini. Grazzi lilek.